Un bon nochi, bon bini den otro edicion di Punto Final, riba e djaweps aki, awe ta binti nuebe di augustus binti binti kuater, un punto final cu nos a bin trata un tema, bo por mira e yey manera, un tema alegre, un tema cu ta bay profundo, un tema cu ta toca parti spiritual, un tema cu ta toca. Un manera di mira kos diferente, un tema ku ta trata un investigashon tokante su mama, pachèk pakiko, dikon e ta tal i tal manera awendia. Nos ta papia aki nan di outor, aktris, eskultor ambiental, anto importante tambe e ta un poeta di esenario. Poeta di esenario, osea Naturalmente el a scribi diferente publicacion tambe, pero e ta un poeta di escenario, o sea, e ta e ta subi escenario of riba un stupi of riba un seru, loke sea, y asina declama calke poesia. Nos ta trata, nos ta papia aquí nan di Señora Caresse Isings, e ta hunto cu nos awe den Punto Final. Bonochi. Masha masha danki pa e espacio, e oportunidad. Anto for di aki mi ta sigui yama señora Isens tambe Carrez, anto pa nos keda cu Amical. Nos ta papia di diferente topico, nos conoce tambe que men semper mi ta bisa ora nos conoce un hende bon asina nos ta papia nos ta yama e naturalmente na su nomber. Awor nos tin Carrez tambe hunto cu nos awe nochi pasobra Carrez ta be celebra su di sesenta. Cumpleaño, dice aquí. Anto e ta bes esaki cu un show nen cual e ta bay duna parti di su presentacion. Anto mi tal kere laga boso a mira un rato e promo, prome nos cuminsa papia. Ban pa e promo. Dames en hero, we ga lacho, drinko, eato en gonito van het leven. Elf september!

Cumpra bo carchi na Tuyo, Gosi, Cerulora y Santa Rosa of yama sinku binti diesshete cuarenta y seis. Bo tambe ta bin canta bolo! Esey pues e number, e hopi importante, e number pa asina si bo ta interesa den carchi di entrada, naturalmente nos bai mustra bo djis aki tambe un poster y bo cual bo por mira tambe unda otro bo paña carchi. Nos hasi ku nan ta limitá ke men a hasi pogá pa si bo ke haña un entrada pa bo wak e One Woman Show aki di Caress Isings. Papia mi di One Woman Show a ta e póster aki por sierto riba kua bo ta mira pues ku e ta tuma lugá wak ei. E ta un One Woman Show kombiná ku game show Tal manera bo a tende den e promo awor ei, cu e stem, laga nos yam'e, nos ta bisa stem ingles bidji, anto tin live music tambe, anto plus un mini buffet, esey ta hace cos interesante. Pero naturalmente no por otro boso ta tuma loga na La Hacienda Olivia, cu ta un loga pa bo sinta come bon tambe por cierto, anto e ta diesun di september di shet or pa dies or. E nan bo ta mira tambe ku por kumpra entrada, entrada ta bal shen binti florin, anto pon esaki na sentro di pago, Caress, aki nan mi wowo laga mi na kaya. Sentro di pago tu i yo, na Ser Aurora, Santa Rosa ku Gosiweg. Juist. Òf seka mi mes na sinku binti dieshete kuarenta i seis. Tremendo. Ei bo ta mira mi mester un bril, pasobra mi ta wak un pantaya aki anto nèt mi por a mira e ultimo zin nan abou. Wou, mi ta be wak un bril nobo. Bon, nos ta bin kuminsá nos kòmbersashon ku Caress, televidente, si bo ke hasi pregunta, bo ke bin ku duna un remarke, bo ke bin ku un ponensia tambe, bo ke bo ke aportá ku idea tambe bo por hasi esaki na nos invitado, naturalmente e mester tin di haber ku e tema di loke ta su trabou, su pensamentu, su mes tambe naturalmente, pasobra nos ta bin papia riba esei tambe, di kon nos ta hasi esaki, paso. Entretanto tur hopi hende sa esaki naturalmente, pero djis pensan cu no sa ainda si Caress Isings ta yu di Nidia Ecurie. Anto Nidia Ecurie ta un un actriz tambe di pasado hopi conoci, di hopi show tambe, hopi Wonder Woman show. Anto su mama mes tabata e inspiracion pa Caress sigui den e mundo aki, esa di obra. Teatral, den forma di one woman show, e parti di poesia tambe, poema, tambe el a hañ'é di su mama naturalmente. E mama tabata dosente, nos tur sa, e mama tabata otor tambe. Anto, loke ta resaltante ta ku Carrez, si mi komprond'é bon for di kombersashonnan ku mi tabata tin kuné, e ta ketu bai en buska di haña sierto kosnan ku ta relatá su mama ku su personalidat awendia. Ke nos e papa dje sei tambe, pero nos tin kuminsá promé awor aki tokante di e show, un ratu tokante e show, anto kaba pa nos bai n'e parti. Karas e show ta djesun di sèptèmber. Djesun di sèptèmber pa mi selebrá mi aña. Juist, esei e ta, pa selebrá bo sesenta aniversario, anto e E si ta bai combiná tambe pasobra bo a caba di publicá, na mi bisa, un, ba scribi un poema di e bo ta tin cuater aña. Sí, mi promé poema m'a scribi di e mi cuater aña. Ta bisa e hopi cos tin di a bai cu bo mama, pasobra e poema yama Mama Weetje, anto Mama bo sa, anto b'a cant'é tambe, b'a pon'é den un cancion di dje cu b'a publicá recientemente ei. Keme esei tambe nos ta e mustra, pero laga nos papia dje show un rato caras. Sí, e ta, hende nan ta custumbrá a caba, mi ta varié sí, pasobra bo por haci mesun cos, mesun cos tur ora. Den principio cu mi a cuminsá duna show tabata mas bien poema, anto hende nan ta bisá mi, ay e poemanan ta cai pisá, dunami un tiki coi hari, di mes nan ta custumbrá cu Nidia, anto nan sa cu mi por, anto nan a keda pusha pusha, anto bo a cuminsá traha comedy tambe. Bia pasá na januari mi a duna un show na universidad, anto mi ta cuminsá cu poema, sigui. cu e e parti di comedia ta tin hende cu a bolbe bisa mi ay mi ta haña e parti di comedia hopi mas leuk wel e biachi mi a laga tur poema afo e biachi manera bo yega amintey bo ta topa cu un dje personahenan mesora Susanita ta bisa bo ay que bien que tu yegaste e Susanita ahi ta papia hot. Hopi hende un sa cu ta mi mesbo sa ora cu nan wak e posternan ta bisa bon ma plak un poster di un show hot Pero, ya, si, si bo hasi esfuerso, bo primi pusha, ranka, pega, Sí. ha, bo por ta hot. Pero esei ta- Pero cuando esei ta ta- cansá, mi bin ta Sí. gañá, pues, ami sin por biba asina. Esei yama actriz. Sí, e yama actriz. Pero tin hende ta biba asina, no? Nan ta, Sí. nan, nan ke ta hot. Te na último di nan rosea. Anto mi ta contento cu mi no ta den e, e prizon ei di mester bisti peluca, di mester bisti huña, di mester bisti wimpers. Ay, danki Dios ku mi ta all natural. E ta e ta un libertat. Korekto. Pero pa bo hasi esei kagas, bo ta sinta wak hende? Paso ora mi wak bo mama, Nidia, den su komedianan, mi kier sa tabata ekspresá loke e ta e ta loke ta pasa den su su bida diario. Paso e ta bai manera entiero, anto e ta bisa wak hende aki, e shon a bisti kiko, e sa kos di tur. Esun a traiu ku tal, e mes ta bisti hoyas pa resaltá, e ta konta, mi ta kere nos tin un pida chikí di dje tambe, mi ta kere dera ta kina nos ta pasa e ora ei, e parti ku yama parti di e show di media ei kuri, ban pa e señor un ratu, anto pa nos sigui. Bai. Ooh a mi lenga fo. Mi mainta ta un careda. Mi mester a bai peluqueria si mi ka bay. Mi mester a bin cas cushina pa mi casa cu mi yunan pasobra mi ta laga cria mors den nos cuminda. Yawe merdia mester a baha bay te punda, bay banco habri mi kluif pa mi saca mi coyornan. Pasobra awendia bon por bin morto garganta su nuno. Y bo sa ta riba shimi preto bo prenda ta resalta, e ta keda manera un vitrina. Papi un papi dos e cahenan cu bo ta mira e homber den no. Ta tres mil bubu tin e yu. Pero con riba bo sa pasobra mi conoce calidad. Tres mil bubu. Ay no pusta boca cu mi no. Un biaha mi ta taki nan ta pusta boca cu mi, mi ta bisa nan cinco mil bubanan ta blou cu mi. Unda ta haya? Unda ta haya? Mi tin misa unda ta haya cinco mil bubanan ta strei cu mi nan ke kere mi. Bo sa mi n'bai Santana, m'a sali djaki m'a bai drechito agencia funeraria bai check. Y dicho hecho, igualito caja cinco mil bubu. Mi conoce calidad. Hey. Wak con ta Nidia ta bini. Nidia Ecuria te ta bini? Ta manera sa Xeylo. Well again mi bisaba. Si mi bay morto dies be. Mi ta topa e muhé dies bek e mesun shimis bistí. Mi ta kere ta uniform di bai morto. Esei lo ta di kurpa pa toba di toba a kurpa. Tambe laki ta maha ku tantu polesia. Anto homa tene te hasta shoe tin ta duna na Aruba, Kòrsou ku Boneiru. Ta shoe tin ta duna. Anto e por kumpra dos tres shimi p'e kumpli kuné. Pasa maske ta un kadena di koper rònt di su garganta. Oh! Kaga soga mi wak esaki bek, un kos mi ta nota. Bo mama inspirá bo? Naturalmente pa loke ta bo aktuashon, bo poemanan ku tur esei nan. Pero bo santa diferente. Bo mama tantu den su aktuashon, di mes si tambe bo ta bisti su peluka ku su kosnan. No, no ta bisti peluka, ta su kabei. Ta suka bay semper? Ta suka bay, despensa. Hm. Hasta ora ta mas bol? Ta suka bay. Wow! Sí. Anto mi tin di duna credit paso ta Ilda Chifink tabata peñe semper. Oh! Sí, sí. Masha bunita, masha elegante. Pero bo mama suka bay tabata pik fijn, afó tambe, anto E nan si bo no a si di bo mama. No e ta pleite ku mi semper. Bo mama nan tabata yama e un señora dü. Laga nos bisa kos manera. Si si si dü dü. Zes ku zeven nan ta bisa awendia no. Si. Rabia ku mi masha paso mi ta teña afros ta grandi. Si. Si. A bo ta bo ta espresa bo mes en bo paña nan mi ta bisa ki paña kultural bo ta bisti bo kosnan bo ta bo ta traha es kultura di.

Den otro un banda, ya, cada hende ta su mes, anto mi no ta haciendo niun esfuerzo pa mi copi'é, sino mi ta apreciá sí cu for di mi cuater aña el a tirá mi riba escenario den grupo di Thalia den Centro Pro Arte. E promé obra tabata yama E Rosa Tatuá. Anto e cos ei e un experiencia inolvidabel. M'ha namorá di. Esenario bo namorá di di skibi, di deklamá, di ekspresá e emoshonnan ku bo por ekspresá den speransa ku bo ta añadí balor na na na bida di otro hende tambe, no no solamente paso bo ta gusta loke bo ta hasi. Awor di bo mama mi ta kòrda bo yega bisa diferente kos di dje, kaminda bo ta bisa mai retené bo bisa di un entrevista ku Bo mama ta, na mi, na mi wak mi por bis'é letterlijk, bo mama ta bez ta expresa su dolónan den su actuacion. Masha hopi mes. Aha, ta conoce como interpreta así. Sí, doló, doló tabata un, un, como mi por yam'ele? Un, mi, mi por yam'e casi pa bo bisa doló ta un inspiracion, pero doló tabata gran parti di loke tabata push'é pa expresa si. Doló, por ehèmpel, di. Doló personal? Doló personal, doló di el a sinti ku nan no a stim'é, spesialmente na Aruba kaminda el a kria, su tata ta hende pretu, anto den tur e yunan el a sali mas pretu ku tur, anto e mama si ta koló kla, e mama no ta blanku, ma e mama ta koló kla, anto e mama ta manera, o sa, diskrimin'é un tiki, paso el a sali muchu pretu. Anto el a sintia semper ku ku e no tabata parti di, e no tabata stimá. Anto e doló el a karg'é semper. Sí. Despues e doló di e di e divorsio entre e ku mi tata, e tabata eksperensiá, i mi ta komprondé, awor aki na grandi mi ta komprondé. Ami ta bisa, dikon dikon tantu doló, pero ora ku bo ta habrí pa risibí, mi ta bisa un poeta ta risibí di eter, di divinidat. Anto ora bo ta habrí pa risibí, bo ta, bo, bo ta sinti kos di otro manera tambe. Anto e tabata sinti ku un profundidat asina grandi ku, ku doló ta tine na wèrki. E ta sa, e ta sa kon pa hèndel e doló den otro banda, pasobra e ta ekspres'é. Sí, e tabata uz'el, e, e tabata tòg probechá di e doló pa e uz'é den su aktuashon. Mi ta kere ku e tabata kanalisá e doló di un forma ku e tabata hasié ménos doló. Mm. Sí, sí. Anto Pero con el a abo- sufri, el a sufri hopi, sí, el a sufri hopi. Juist. Sí. E tabata sufri di depresion tambe, bo sa? Ok. Anto un kos ku, ku hende ta timag di papia di dje, e tabata bisa ku ta, ehm, ku ta migrèn. Anto tin bia e ta disapir pa kuater dia gewoon pasobra e no por hèndel bida. Anto si bo bisa ta migrèn, hende ta aseptá. Si bo bisa ku ta depresion, bo kabes no ta bon, anto bo ta haña un otro un stigma. I mi ta haya fastioso paso ya mi tambe pasa den dje, mi tambe a brega cu cu depresion, un cos cu ta bay laga bo mari ki por a bay laga mi, ora e blo atrobe mi ta mi ta enfoca di un otro forma riba dje, tin bia bo tin un un depresion di nan ta bisa you have a tropical depression, anto ama bay bek den naturalesa, mi ta bisa ok maybe what i have por dice loke mi tin tambe ta un tropical depression, laga mi yora, laga a base rucay. Anto nos ta sali bek fi dje. Pero si bo por papia ku ne ku un hende òf si e bira un tópiko normal ku hende mag komuniká riba dje, e ta aliviá kaba. Pero si bo tin di skonde, anto na den mi mama su generashon ta un kos ku bo por a papia riba, mester a skonde. Awor, ami mes ka bai un parelas di arte tambe pa siña traha arte. Semper, semper e palabra di ekspresá ta bin dilanti, bèrdat? Pa bo bas strès, pa bo. Nivel di pasividad ba. P'esei bo ta hasiendo tambe, bo ta trahando e struktura anto kis medio ambiente pa hasié, entre otro? Bo sa mi a kuminsá traha e skulturanan aki ora Covid a dal aden, ku mi no ta timá di duna show mas, pasobra tur kos a klap sera. I ta di mi arte mi ta biba. Anto mi a hasi mi bèst pa mi por topa un otro medio di ekspreshon ku tòg mi por. Ai, a maskit un pan ku pinda kas ku nehe. Sí. Sí. Awor, loke tiki pa mesa kará, si bo por hisé un tiki pa televidentenan wak, mi ta kere karás mes por splika, pero un hende ku wak e ta kere ta un pida koral, pero no ta koral. Sí. Nan ta kere ku ta un pida klep. Anto si bo skucha e ta duru manera piedra, pero e ta lègt manera. Papel eigenlijk paso ta karton. Awo mi ta gusta binki esaki paso si bo wak e parti patras bo ta mira houn ku ta di karton ni kai wea bo m'a trahe. Paso mi ta gusta lag'é kuru pa bo mira e karton paso ora hende nan mira e banda aki nan ta kere ta un bida klep. Masha bunita mes. Sí, nan ta ègt kere ku ku ta ku ta koral. I bo ta mira ku tin hopi tempu dediká na dje pasobra. Si mi kue un kadi webo. Mas konde su trasa ngai buni a siñe entre ei. Si, pasobra un kadi webo normal. Anto akinan e koral ta kasi idéntiko. E no ta kasi, e ta idéntiko. E ta idéntiko. Si, mi ta siña ku hopi amor. Pa mi esaki ta un forma di meditashon. Aha. Si, mi ta, mi ta sinti mi, mi ta sinti mi un ku naturalesa, un ku divinidat. Mi ta sinti mi, mi ta sinti pas, mi ta sinti. I bo ta laga bai e ogi? Armonia. Sí, mi ta bira, mi ta bira un cu divinidad. Sí, mi ta sinti. Sí, manera ora bo medita, no? Sí. Anto hopi bia enda nan ta bisa, ta como ta inventa? Anto mi ta inventa, mi ta inventa. Gewoon mi ta cuminsa, anto un cos ta bisami, aki tin un strea di laman. Anto mi ta traha e strea di laman. Aki tin un, maki akinan tin un, como ta yama, un zeeappel secu. Anto mi ta pone, casi ta manera ta mensahe mi ta haña kico mi tin di pone. Anto mi ta sinta. Hunga ke mensahenan ku mi ta risibí, meskos ku ora mi skibi, no? Hopi bia mi ta bisa, mi ta pone abou e nanao akí. Hopi bia mi ta bisa, ora un hende bisa mi, Ei, bo ta skibi bon! Mi ta bisa nan, tin un diferensia krusial entre e awa i e kranchi. Ora mi skibi, loke bo ta purba ta e awa, ami ta e kranchi. Si mi laga ego, ku mi bisa, Ta, mi ta skibi, ego ta man'é frus. Anto e kranchi ta krea frus, anto bo por skibi limpi mas. Sí. Ke men, mesun kos mi ta bisa, esaki tambe ta risibí, mi ta risibí sierto impulso laga mi, e mi asina, anto mi ta ekspres'é mes kos ku ora mi skibi. Bo ta risibí nan di universo, pasobra mi a nota ku bo ta spiritual tambe, manera por ehèmpel, nos tin un, un pida klep tambe di un, un pohema ku bo a presentá durante di, segun mi, algu di e grupo Soor Optimistanan. Ah, sí. Un pohema ku yama Obada, eh? Sí, Obada ta mi reverensia na Dios. Aha. Mi ta kere laga nos tin dentro pa televidente komprondé tambe kiko ta biba den karasa. Ku nos ban pa e presentashon di nos tin e yamá presentashon di e poema Obade de Rechter. Laga nos play'é. Un dia, hopi tempu pasá, den e tempunan. Fifi, Fifi, ay, por faor, aora mi mefrou esta hopi, hopi. Sí, nos tin e, awor sí nos ta, nos tin e, pasobra esaki ta presentacion di, di carreras den varios hende, anto awor nos ta bin pa e presentacion di e poema Aubada mes. Ban p'e. Obada ta e poema cu mi ta gusta cuminsa cu ne semper, pasobra e ta mi referencia na Dios, Tata, Jah, Allah, cada hende por yama divinidad manera e ke. ma mi ke semper kuminsá ku mi danki i mi reverensia na Dios. O Bada, dushi bida ku bo sinfin di aspekto, arkoiris di faseta i tantísimo dimenshon, den abundansia di bo skochi hende ta traha nan propio komposishon. Tin ta yené ku ritmo, añadí tononan di kalor pa por disfrutá di bunitesa, i un sin fin di amor. Otronan ta skrap for di nan bida tur nota di humor, traha komposishonnan tormentoso di ansha i doló. Ma, nos ta parti di kreashon, alabes ko-kreador, kapas di selebrá bida den tur su splendor. Si djis nos gara tene n'e derecho di nasementu cu ta ofrece tur oportunidad pa por biba contentu, una bes nos realisa cu circunstancianan di bida ta materialisa for di pensamentu riba cual bo ta concentra, cada pensamentu un concepcion, un energia cu ta manifesta hende, cos y evento cu bo ta topa tur dia. Tremendo. Falta un vida. Pues esaki, si, si, paso esaki ta djis un parti, bo mesa. Falta un frase. Pero bo por, bo por cabe lesa caras. Ay, dushi bida. Um, mi ta corda ta na unda el a caba precies. Pero e ta bisa cu awe nos ta celebra bida di tal forma pa mañan nos sigui corda cu bida ta un celebracion. Anto pa mi. Menshona bida, ta Dios mi ke men. So, Dios ta bida, anto si bo biba sin Dios, mi nta kere bo ta biba bon no. Anto den bo bida diario, bo ta mi, bo ta nota karaz ku bo mester di Dios i bo mester di bo arte, bo eskultura ambiental i bo mester di bo. na mi bisa bo parti di outor, bo parti di pohema ku tur eseinan pa bo por anda komo kares. E uniko kos ku mi tin mester mester di dje ta ta Dios. Anto si atraves di e forsa divino ei bo por piki sushi of traha arte, no ta importa. Loke ta importa ta ku bo ta den e energia divino ei. Mi ta bisa, e ta e ta rondoná bo for di paden. Nton un kos eifo ta loke nos ta traha di dje, i mas en tune bo ta kuné, mas mihó bo ta biba. Mi ta haña mi ta haña e tema spiritual, mi ta hañ'é mi ta hañ'é un tiki difísil, pasobra tin hende ta claim ku a mi ta religioso, a mi ta spiritual. Nton nan ta nan ta daña e kos atrobe. Kada hende ta aserká Dios na su manera, tòg? Korekto. Sí, sí. Anto. Paso se kabó kon e ta. Se kabó paso ti hende bèrdat ta pensa ku ora papia di Dios mester bai misa, mester lesa Beibel, mester sigui sierto tradishon. Kon e ta se kabó? Ah, mi kier sa ke ta papia ku mi. Sí. Mi ta mi ta sinti tin bia te asta mi ta para un kaminda anto mi ta haña un mensahe, Biseshon ei ku Dios tin mei. Anto antes lo mi por ta tin bèrgwens, pero ora ki mi ta bisa ku un señor bo sa mas sinti un kos a bisa mi pa mi bisa bo ku Dios stima bo. Anto di hende ta spanta pasobra nan ta bisa, ei, un frik religioso. Pero mi no ta wòri. Despues a un bia ta tin te asta un, mi ta mi ta den The Movies, anto ta tin un shon na Aruba, anto ta tin un shon ta hasi limpi den e e tualètnan. Anto un kos ta bisa mi, Duna, e shon e binti sinku florin. Anto mi ta siee. Mesun kos ku mi ta haña otro mensahe pa mi skibi, un kos pa mi traha, bo ta purba sirbi, bo ta purba sirbi komo e lus. A ta e tema a bin bèk di e obra ku ta na kaminda, e klaridat, e klaridat. Awor, den e trayekto ei, bo mama Nidia tambe ta papia ku bo? Bo sa, ni den ku mi tabata pleita ku otro semper, nos no ta a sali ku otro etol, etol, etol. Anto, dia el a muri mi no a verwagt ku e kos ei lo hasi asina hopi doló, un doló físiko ti asta m'a sinti. I mi mama tabata medium tambe. Mi no ta di akuerdo ku e práktika di medium pasó aki mes mi tin difikultat pa por kalkulá ken un hende ta, awo un hende ku bon ta mira. Cu lo ta n'e otro un banda, bo bay comunica cu n'e, mi ta bisa no danki. Ma mi ta sinti su presencia si. Asina hopi cu tin yin casualidad cu cos straño ta pasa, anto un dia mi di cu n'e, Oh Nidia, tempo cu bo ta na bida, nos n'ta bay bon cu otro. Anto awo cu m'a kere, cu por fin m'a libra fey bo, b'a bin biba boy mi cuero. E ta sona duro. E ta sona duro, pero ya, Nos tabata comunica cu otro duro tambe. Pero toch awoki, despues di, mi ke mene for di kuater aña ku bo a skirbi e poema Mama bo sa, awoki bo a disidí poné den forma di un kansion. Sí. Awor ku bo ta selebrando bo sesenta aña. Entu kos ku mi a disidí, ten kos ku mi a risibí atrobe. Si, m'a hasi un entrevista ku un un stagiair ku tabata papia ku diferente hende ku ta hasi teatro, anto ora el a bai, anto m'a kompartí mane nos ta kompartí aki nan, anto ora el a bai e poema ku m'a kompartí kuné a kuminsá kanta. Anto mi tin mi mes un studio ke mi a probechá mesora sinta den studio, usa un tiki AI aki aya, benta un par istèm, traha e kanshon komo base pa despues bai grab'é profeshonalmente. Pero awe bo sa karas? Mi no ta gañá bo. Amo a skuch'é promé biaha ayera nochi. M'a skuch'é promé biaha, awo m'a bole skuch'é. M'a gust'é mas hopi mes. Pero mi ta lamentá ku bo no Kon kon base bo meka dia kuné? Pasobra e ta asina bunita. E ta un kanshon ku mester bira algu mas. Mi ta kere laga nos tende. Ta pensa i bai bisa bo, i ta manda traha su base pa i bai bira un kos mas profeshonal. E ta na kaminda. Ah, e ta na kaminda ainda. Sí, sí, sí. Pastor, e ta erg bunita. Saki ta su base, saki ta su base. E ta erg bunita. Ban, ban scuch'e. Ban scucha e cancion. E can.

Bo ta sinti bo bonita? Bo ta sinti bo libra tambe kuné? Libera? Pasobra e ta un di e kanshonnan ku ta blaga ami mes ora mi tendel mi ta bisa wow e ta e ta si. Mi tin un doló di lomba ta brega kuné asina erg ku mi no por a kana. Ora ku mi a hasi entrevista ku e stashier ku mi a papia di dje Anto e la bai. Anto e anochi ei, m'a sinta, di ocho or te sinku or i mainta, keda mors mors mors den mi studio te ora m'a haña e base ku mi tabata ke haña. Anto durante di e proseso tur e doló a bai m'a lanta balia den mi studio. Pa mi e e kanshon ei ta manera un milager. Anto kada bia ku mi skuch'e mi ta sinti mi asina felis, un liberashon. Sí. Y e ta e ta bisa algo ora bo tende bon di loke bo a caba di scucha awor y bo a trata di scucha hopi bon loke bo ta splica di bo mama Nidia. Bo ta bo ta mira hopi cos bek pero toch pa straña cu persona di for di e tempo di cuater aña anto awor aki den un cancion bo ta mira hopi cos bek di loke bo a splica mi. Sí. Sí. Bo sa kòm mi ta mira bèk? Ki bo ta mira bèk? Ora bo a splika mi kon bo mama tabata sinti den su propio famia, Sí. anto den e kanshon aki bo a Di mesun bisa kos. ni dia bo mama kon abo ta sinti. Eksakto. Sí. Sí. Si nan no tabata mira e pa ken e ta, anto kon e mes por a desaroyá e abilidat di mira suyunan pa ken nan ta? Juist. Anto antes mi tatu mena malu, pero na grandi. Danki Dios bo ta cuminsa comprende. Si. Wow. Si. No, hopi, hopi um, bon, ya nos sa cu Cares, Cares ta un actriz, un autor, un poeta di escenario, e ta traductor tambe, um, como parte di su trabou, e ta escultor y ambientalista, I e tin e parti di actuacion, di cual nos ta mira aki. Mi ta kere ta bon pa nos play un rato e diferente rolnan cu e tin aki na Ana Derarte. Si nos por play esaki un rato. Esaki ta esun di short mi ta kere. Nos por play esun, esun presentacion carez di, den forma di varios hende. Ban play esey.

Yo tengo que andar con su cacho pe lo haci su sucio den cura, pero ella vive enfada. Mi ta bay keda mi boca caya, paso a mi niun gente no ta deporta. Fifi! Fifi! Waar is Fifi nou? Ik heb nog tegen Jus gezegd, hij moet aan de riem!

Ik spreek, ik spreek Nederlands, sí, claro. No, pero la señora no sabe. Uno al, aha. Esei por a ser parti di actuacion den diferente rol, diferente hende. Anto den e proximo show. Riba e próximo One Woman Show cu ta bay tin na La Hacienda Olivia, bo ta bay mira tambe careas actua den diferente show, den diferente hende. E promo cu nos a pasa den inicio di Punto Final, cu nos tin por ley pasa, bo ta tende careas, por ehempel, na Ingles, anto cu un accent. Típiko di ingles karibense. Nos toke sa ta esei tabata esun e aksènt jamekino òf un aksènt manera That Isla lady Ribeiro? is China from Trinidad. From Trinidad? Yes man, she come to Curaçao, Aruba and Bonaire to sell remedy to the doctor dem. Sí, ma a gusta Yes. Surinam tambe. De Surinaamse dame, di stad as de voorloopster van de pastoor. En dan gaat ze een beetje prediken, maar eigenlijk is het de taak van de pastoor hoor. Ja. Ja. Esei ta por mi corda Nidia cu su rol di e palu. Si Nidia. Zak van die boom. Nidia ta tin zak van een boom, want e surnaam aki ta bisa bij ons. Bij ons in de kerk laten we niemand buiten in de hete zon staan. Bij ons is het alle puntjes op de i. Hopi nice. Televidente mi ta kere akinan nos ta bay break un rato. Pero nos ta pasa prome awor aki e promo, e promo pa e show na La Hacienda Olivia dia diesun di September, skuchele anto horan nos ta bin bek ku punto final te ke rato. Dames en hero, we gan laho, drenko, eato en gonito van het leven, 11 September!

Cumpra bo carchi na Tuyo, Gosi, Cerulora y Santa Rosa of yama sinku binti dieshete cuarenta y seis. Bo tambe ta bin canta bolo! Nos a sigui cu Punto Final. Nos invitado ta Caresse Isings. E ta naturalmente autor, e ta escultor di ambiente, e ta poeta di escenario, e ta tambe traductor, Diferente kos. E ta aktris, anto ta p'esei den e promo dja wòrdu bo por a mira paso ta aktuashon esei ta de fakto. Aktuashon ku stèm na diferente ròl. Segun nos a sigui papia aki den e pòusa komersial tambe, el a da lo imitashon awora te, paso m'apunta ke si e algun el a da lo rubiano awor ei. Ha? Mi, mi ta, toch, paso no si nos, no si nos um, televidente na gobierno, of no? Paso nan sa escribi mi toca nochi, que men, uh, dal un parte pa nos uh, eh, eh, compatriota nan. Mi, mi paisano nan rubiano ta rabia cu mi, paso nan ta bisa mi, e, e, ru, e, ru, ru, ru, rubiano di, di, di mi show, Su lenga ta pega, anto e ta gago. Anto e rubianonan ta bisa mi ku na Aruba no tin hende gago. Ah no? M'a kere ta tur kaminda na mundu ku ya ta gago. Ai si, ai si. E ta bon. Pero kon kon bo por bo por bo pensa ami no ami no a siña akto dje bon di manera abo abo ta di bida tambe pa siña akto akto kesio pero kon kon bo por skakel om? di un asento pa otro asina li'e? Mi ta kere ku ta un don, un don ku mi a risibí, ku mi mama ta tin, ku divinidat a regalá nos. E ta manera un lora no, un lora ta kopia loke e ta tende, anto. Ke men, e t'un don si, e t'un don si paso mi sa ku no tur hende por hasié. Si. Mi, mi por. Paso bo ta tuma pausa primé, i ta, bo ta papia di e son bai e otro. E, e, e Rubiano, anto mesora mi ta bira Jurenzo li ku ta hopi rof bo mes sa. Si. E ta, e ta, e ta natural. Anto, tin mas hende ta puntrami esei, anto mi ta bisa nan, yo sa ta skitsofren mi ta. Ku mi tin tur hende nei ta biba den mi. Paso, ora ku mi, ora ku mi skibi e obranan, ke men, e pida skèchnan di kada personahe, si nan no papia ku mi, mi por skibi tò? No. Bo tin ku bai den nan, anto ples anto ku bini saka bo. Nan ta, nan ta, nan ta ekspresá. Mes un kos ku, ku tin un kos ta bisa mi kon pa trae arte, mi ta, bo sa, mi ta sinta, anto mi ta risibí. Mi ta risibí, por ehèmpel. E makamba, ya mevrouw Roelof ze is natuurlijk een vreselijk mens! Anto e bia aki mevrouw Roelof ze ke papia tokante di su experiencianan sexual, ki bo ke mi haci? Mi ta dun'é su espacio. We gaan het over mijn nummertjes hebben. So bo ta papia kos di bida? Sí, ta kos di bida, pero tin un manera ku bo propi'é tambe. Un di e kosnan ku mi ta aprecia masha ku mi mama a hacia mi ta ku no tin un palabra malu den mi obranan, ni un. Un tino di. E ta un otro ramo di comedia. Nos ta custumbrá hopi na Corsou cu comedia mester ta yen palabra malu. Pa mi ta un arte pa pone hende hari sin un palabra malu. Si. Anto usa palabra skerpi. Palabra skerpi si por. Si e palabra ta skerpi anto e ta pone bo pensa. Manera esei cu ta bestia e ta. Por un palabra skerpi. Oca bo mama yama rubiano. Si ora mi mama yama su mes bestia ta rubiano, e bestia ta. Si, si. E lenga ta skerpi, si, pa un puna sa pa di la munchi. Juist. A bo tende, pa nos bai na e show, no? E Wonder Woman show Klaridat. E klaridat di kiko ta bin? E nomber ei, pa kuminsá. E klaridat ta pa, hopi bia ora ku nos papia ku otro. Tur kaminda den notisia nos ta kompartí ken a muri, ken a hòrta, ken a. Dikon? Dikon nos tin di kompartí tur e kosnan skur anto nuhende un por kompartí un klaridat? Por ehèmpel, mi ta bai krusa kaya, anto hende a para ku su outo pa mi krusa. Pa mi e kos ei ta un klaridat, pero pa un otro hende ta un estupides. A ta normal? No ta normal! E manera Ku nos a komuniká ku otro fe ora ku bo invitá mi pa mi bia akinan tabata sumamente agradabel. Bo ta un hende, bo ta un hende di klaridat, mi ta sinti. Paso, sí, paso bo amabilidat, nos por ta kordial ku otro i n'ta kita nada fi bo. Hopi bia mi ta bisa un hende ora bo kana ku kari bòm, bo kana konta bo hasi redu riba hende, e e kos di tun skur. Anto, anto ban kompartí klaridat. P'esei tambe e e wega, e game show. Mi sa si por saca e e karchi cu mi tin aki nan? Si, directen, si nos por tene un rato o duru, mi e nan ta bez ta. Ora cu bo cumpra bo karchi, bo ta cumpra e karchi asina aki, anto bo ta mira tur e numbernan cu tin riba dje, paso nos ta bay hunga wega di claridad. Anto ora cu bo yena bo karchi, bo no ta grita bingo, bo ta grita claridad, la Susanita ta enseña que tienes que gritar claridad. Wega di claridad. Anto. Tin yen manera ku ta mi deseo, ta mi deseo pa nos ta mas lif ku otro. Mi no sa si mi a bira bieu promé ku mi tempu, mi ta haña ku nos no ta lif ku otro. Mi ta haña ku nos no ta kariñoso. Mi ta haña hopi difísil pa komprondé ku ora bo yama un hende, ku e hende gewon e ta bisa mi ta yama bo bèk anto e no ta yama bo bèk. E kos ei a bira normal. E echo ku hende no ta trata otro ku kariño. a bira normal. Mi ta, un kos tambe ku pa mi ta mi ta inkreibel, un kompania ta skirbi bo, antes ora un kompania ta skirbi bo, bo e dje ta pone atentamente Caress Easings. Awor aki bo ta haña atentamente nòmber dje kompania. Pasó nos no ta, nos ta, ma ta hende nos ta. Nos no por trata otro manera hende, nos no por invitá klaridat. T esei mi ta hasi, mi ta kere tin tin momento ku Sí, e ta na mi, e ta na mi un tristesa grandi ku mi ta spera ke kos i por bòl tur promé ku mi bai. Konta einan nos ta sigui kana bai den direkshon di falta di trato personal. Awor si bo ta un kompania na Merka, ha, bo tin un Wells Fargo, anto nan ke firma atentamente Wells Fargo, dal bai. Pero si aki mi ta komuniká ku mi banko. Anto mi banco ta sconde identidad di e persona cu ta comunica con mi, ta kico bo objetivo ta? Kico bo objetivo ta si bo no ta capaz di duna un servicio personalisa, trata hende pa e hende cu nos tur dos ta, trata hende manera bo ke pa hende trata bo? Laga mi no cuminsa, laga mi no cuminsa. E ta, no pero Carras, bo a pensa hopi? Hopi kos tras di e pa bo yega na e nòmber klagidad tòg pasobra un ta kos ta gohenda ta para ketu na nan manera e ehèmpel ku bo a duna bèrdad ei ora mi tambe a pensa bon so ami ta hen hopi email pa dia ki kosnan anto ta asinan ta bin bèrdad ta asinan ta bin bèrdad. Si anto ki ganashi bo tin komo empresa ku bo kuminsha trata hende kon ku ta anto bo no trata nan pa e persona paso manera Bo tin un kos ku yama Namastê. Namastê ke mi a indi'e mi ta honra e lus ku tin den bo, e alma ku tin den bo, e energia Dios ku ta biba den bo. Nos no ta honra e energia Dios ku tin den un ser humano mas. Nos ta gewoon bira number. Awor si bo trata hende manera number, bon sa ku hende ta bai trata bo tambe manera number si bo ta parti di e kultura ei. No aki riba nos islanan, tòg? Laga nan lugánan grandi ku tin hopi hende anto nan no sa kon pa sigui dil. Por ehèmpel, nos ta kumindá otro ainda, tòg? Riba kaya. Mi kier sa. Tin Si. bia, tin bia mi ta drenta un lugá, mi ta bisa bon tardi. Si, nos tin e kultura si di kumindá si. Mi ta drenta bon tardi, e nuene ta kontestá, mi ta bisa bon tardi un biaha mas. Mi ta hasi masha anstèlereg, pasó Hesus mi ta anhelá pa e kos ei no bai pèrdí. Nos, nos, nos ta muchu tiki hende riba un, un pida baranka. Pa nos no trata otro lief. Korekto. E kos si ta na Europa nos konosé el, e tin diabo sa bo paga den lift. Anto ta kòrda tempu ku mas studia mi por a paga den lift ku dos tres hende anta drenta no hende kominé otro. Pero si un papia tokante wer si Mesora. e komishon ta bay over di wer. Ta e úniko kombersashon. Sí, e ta yamber pasobra nos por trata otro mihó bo sa, nos por ta mas kariñoso ku otro. Awor Carras, Den bo One Woman Show Claridad aki, e intencion ta tambe pa bo laga bo bo guest nan haña claridad, pa nan pa nan sa con nan ta yega na claridad. Si esta e objetivo principal. Como ta haña claridad? Ta haña claridad ora bo comparti, bo sinta come hunto den un ambiente cu ta safe. Manera e fiestanan di antes. Fiestanan di antes pon sa tende cu tin bringamento, cu tiramento, cu ha. Fiestanan di antes ku mi ta kòrda te mi den ta snabieu ma bira snalié tabata tabata manera mi sa manera un nan ta bisa na spañó un kuento de adas tur hende ta bai bai pasa dushi hopi biaha bo ta tin beilig fuif bo ta bai pa kompartí antes ei nos ta bai hasi ku klaridat nos ta yama e energia ei bèk mi ta sigur ku tin mas hende ku ta anhelá e amor e E cariño, e calor cu nos por tin pa otro, anto ban spera cu esnan cu bini ora cu nan sali nan tambe ta sigui plama e claridad ey. Ta nos mes mester hacié. Ke aparte bo ta bay wak un show caminda bo ta hagi, un show caminda bo por come dushi, un show caminda bo por participa na un game show, un show caminda mi ta mi ta imaginami tambe bo por bay mira escultura nan ambiental tambe. Nan e game show bo por gana arte, Arte como gana Ora cu bo yena bo carchi, bo por gana un arte, un escultura di mi mes. Bunita. Sí. Mi sa cu nan ta cos straño, no ta tur hende ta gusta nan, pero ta, ta ken mi ta. Mi, yeah, this is who I am. Awor, Carras, bo ta considera bo mes tambe manera un, un, un filosofo? No echt, bo sa. No. Mi ta considera mi mes un hende cu ta haci su best pa survive mescos cu tur otro hende. Pasobra bida no ta facil. No, no ta fácil, correcto. Sí. A vos tende, di pregunta tan como de televidente, de mes diferente de que sa over de onda, uh, tanya carchi, um, si tin ainda, anto ta pensé, nos ta sigui pasa e poster. Um, pero tiende a puntra, esa que mi ten e hopi importante, mi ta kere ora ba papia peso den bo show nan bo no susa palabra malo, correcto? No. Uh, pero cierto tema si po bi dilante de un otro manera explicando. Pensé, un shon ta puntra aquí, Si e show di bo, un mucha di diesdos aña por bay wak e? E no ta e no ta sigui e. E por bin wak e paso e no ta e no ta depende no, depende ki tipo di mucha, paso tin mucha mas desaroya cu otro, pero nan ta como ta bisa na papiamento doordenkertjes. I mean e cosnan cu bo papia un cos mane. Oende gana e lo kapta? Bo tin di bo tin di paga tinu. Bo mester pone bo mente riba Sí. sharp pa bo por kana ku mi. Awor, Sí. si bo bini ku un mucha di diesdos aña, e mucha por haña un impreshon di algu ku e no a yegi mira. Mi sa ku mi sa ku mi manera di traha no ta manera di otro hende, ta manera, e parse naturalmente hopi e manera di mi mama, pero no tin mas hende ta hasi E trabou ku mi ta hasi, manera mi ta hasié. Por ehèmpel, si bo kompará ku un Jandino, Jandino su shownan tin enteramente un otro enfoke. Jandino ta focus riba, riba masa. Ami ta focus riba masa. Si bo focus riba masa, bo gana hopi sèn. Mi no ta bai pa gana menti sèn. Naturalmente, mi tin di traha mi pan ku pinda kas pa mi kome. Mi tambe gusta kome un lomito de bes en kuando. Pero e enfoke di mi trabou no ta pa gana sèn. Ta pa, ta pa klaridat di bèrdat. Anto, bo por influenciá un mucha di diesdos aña cu ta bisa, Wao, el a biba un fiesta manera nos tabata biba antes. Único cos cu mi ta kere, ke ta bai keda anhelá un ambiente asina pa res di su bida, pasobra un no bo ta topa cun'é bek. Great. I e ta hopi importante berdad, paso mi lesa loke nan ta skibi aki, ma mi ta lesa uni nan shen punto pa e parti cu Caress a splica cu nos no ta lief cu otro mas. Un otro ku ta bisa, Nos no no ta yama mogu òf bontadi mas den app. Hisa manda. Hm, esaki ke men ku hisa manda si. No ta yama mas pa felisitá, ta manda. Ah, oke, e ke men di ku no ta yama mogu bontadi mas ta hisa manda, ke manda e kosnan pa bo lesa. No ta yama mas pa felisitá, ta manda pa biankon via app. Si, bèrdat. Mi mes tambe ta betrapa mi mes riba e kosnan. Hasta cu oca coleganan si ay, no, nos tambe tin e costumbre den app. Nos ta manda app, pabien. Ta un Anto ba, esfuerzo, ba duna pabien caba, bo ta ta un esfuerzo considera. masha chikitu mi djis yama bo Si. bisa bo dushi, bendicion. Si, si. That's it. Un secondo, Kiko, tres secondo, dies. Men sa e klaridat riba e parti. Sí, sí, sí. Anto, a enta tende nos man ke men laga nos awor aki no bai sinta mustra dede un tinkico mas, un tinkico mas, un tinkico mas, paso si nos cominsa keha cu kico no tin mas, nos ta sigui drenta den e e vortex bai abou, den e, bo sa e tin un spiral cu ta bai abou, anto juist ban push'é ban ariba, ke men si bo mira un cos cu bo no ta di acuerdo cune, na lugar di keha, djis haci e contrali. Pa bo por ekspresá e kos ku si bo tin gana di mira. E ta den nos mes un man. Mi ta spera ku maske ta un kompania, un di nos, un, un kompania di nos por bisa bo sa bèrdat. Laga mi no kontestá mi klientenan mas ku kerido kliente. No! Kerido señora Isens! Ki kerido kliente? Ta unda sali? Ki dia e kos ei a kuminsá sluip drenta? Mami Reta bin I nunka mi no a komprond'é, anto mi ta spera ku mi tin mag di duna, maske ta un kompania na Kòrsou, podisé un hende ku a kabi kuminsá su nogoshi, no kai den e trampa ei. Sòru pa bo stand out, pa abo ta diferente, anto ku bo si ta trata hende pa e hende ku nan ta trata hende, segun e trato ku bo ke risibí. Sí. Hasi manera bo sa, manera bo ta haña kos ei, ma no ta kos manera. Den horeká Bo por haña hopi biaha enan ku ta sirbi, pasobra tin hende tin hopi kritiká riba nan ku tur e kosnan, pero para tino, enan ku ta sirbi manera un weiter, hopi biaha ta keda kòrda bo nòmber. Sí, eksakto. Ma nota ku weiternan ta kòrda nòmber despues di dos òf tres biaha ku bo bai un restaurant. Eksakto. Nan ta keda yama bo na bo nòmber. Anto no ami so, pasobra nan ta kòrda mi di televishon òf so, pero asta enan ku mi ta bai kuné, nan ta yama nan na nòmber, Caress, Lonnie, Nico, asina. Sí, sí. E no ta un esfuerso grandi. Sí. Anto, anto nos tur por biba mas due shin. Sí. E ta bon. E ta, e ta pues, e ta un, un show tambe ku tin e parti edukativo aden, e parti di duna bo kuminda pa pensamentu. Sí. Riba nos propio. Manera ku nos ta anda ku otro. Sí, eksakto. Esei bo ta bay mira manera un spil, paso ni dje bo mama tambe T'esei, tabata t'e spil, pone a t'e semper spil ei. spil. Sí. E tabata pone spil. Bo sa esun di e ròl mi yu stima? M'a tende, esun i sí. Oh, at e ròl ta bin fis gol pia pia, tun kola a sosodé, paso ta mucha mas kareda. Ki ora ku bo ke? Bo konosé, no? Krenjo Spinrol, mi yu bo kara ta dur blou sa. Mi konos'é pero mi ta korda. Meneer Adalbu, meneer Makamba, wo mi por a sa, mi rumbur di mala mou las nino, ende nei nan manda masha letra. No tin palabra malu. Ranchi ranchi. Sí, no tin palabra malu. Anto e ta pone un spil paso e shon ei ta rabia, paso e yu a bin kas. Anto meneer a dale, pero na final e mes ta dale mucha. Asi mas senta bai riba e kosi, app nan aki. Ora mi no haña app, mi ta manda app pa e persona, si, app a bira e kos si, pero e idea ta pa nos keda tòg personal ku otro. Oke, un otro. Un komplemènt pa señora Isings pa su elegansia kon e ta papia i trese su pensamentunan dilanti. E ta pone mi kòrda mashá riba señora Nidia Ecurie. Ta su mama, sí. di mes cu su propio estilo con e ta trece su mes persona dilanti. Masha bon mes, anto ta pone batimenti eman. Masha danki, masha danki John. God bless. Un otro ta bisa, Bo ta yama un banco, un compania na telefon, ta computer ta papia cu bo, no ta yama bon dia, nada. Bon, si esey ta computer, nan camene e anto ta paga, no? Ora bo yama, bo yama or cu bank, Bo ta tende, Thank you for calling Orco Bank. Danki pa yama Orco Bank. Na tur banko? Ta mi mes. Aha! Oké. Kende mi bo bisa masha kos, paso mi ta hasi voice over. Si, si, korekto. Pa papiamentu, primi uno. Karas a konosí el bèrdat di diferente, nan mi bisa, komersial. Ehm, mi ta corda por ejemplo, ta diferente nan ta, no? Ti esun di lansoterij. Si, si, lansoterij taba ta hopi leuk. Si. Mi ta hema sha pret, paso dia ma graba esun di lansoterij, nos ta sinta na otro banda dilanti di edificio, anto mi ta tin un peluca blanco bisti, pa mi parse un, un machi mas, mas grandi. Cu ta posibel, anto ta tiende ta pasa den otro entrevista ata Nidia! Nidia, wow! Si, pasobra mi hasi tiki cos, mi ta bira mesun cos cu mi parse hopi. Si, na caga, bo caga ta parse. E na nishi, no, no por equiboca. E cos yo no por equiboca. Si, si, mi parse hopi. Si Nidia tabata aki awoki, pasobra Nidia bai ariba na dos mil diesdos, correcto? Diesdos, exacto. Si. Si bo Sandra ta cana banda e otro awoki, mi ta kere.

Sí. Kon mi kon mi bono a einan si bono a laga bisa sigui algo di Nidia den su den su parti físiko. Bo parsé pero laga bisa e kabei peñá ku su mi sa ku e tabata usa spray nèt òf zo pasobra e kabei ta keda semper nachi den den style. Sí, masha masha bunita semper kada kabei na su luga. Esei bon pensa nunka na hasi. Mi ta kere ku bo sa kiko a pasa, for di chikitu bo tabata, bo no tabata un hende riba bo mes, sino bo ta un ekstenshon di un persona públiko. Anto ta ferwagt di bo sierto komportashon. I mi no tabata por ku e straight jacket ei. Anto fin chikitu mi tabata protestá mashá. Anto manera mi a haña chèns, mi ta kue mi jeans kere kibr'é, mi ta kue un afro grandi, sniki peña. Paso mi ke tin e libertat di ta ami. Anto e ta tin masha problema kesei ku mi no tabata ke ta un ekstenshon di e imagen ku el a krea kuidadosamente. Si, si. Ohsea, imagen ta e kos di mas importante na mundu. Difisil, difisil ku bo biba paso e imagen, si bo krea un imagen, bo tin di keda kumpli konstant, bo ta keda pensa mata ki hende ta pensa si bo biba ta kòrda riba loke hende por pensa, bo no ta biba. Hopi bon. Kagas, nan sa pidi bo hopi manera, por ehempel, ma, ma wak bo kaminda bo a bay duna, uh, no, kaminda bo a presenta, pasobra bo sa sigue mas bia, pero e parti ku nos a usa ku bo a presenta e poema Obada ei, Aha, pa Sor Optimist. um, ku ta spiritual, e tabata pa Sor Optimist nan. Awor, nan sa yama bo pa. Pasobra esaki, esaki tabata tòg algu inspirativo pa nan, pasobra nan ta buska hende semper pa duna un tòg inspirativo, e grupo ei ta konosí p'e. Otro lugá sa yamá bo p'esei tambe kompanianan tin biá ku por hasi algu, por traha na image building i tambe na nan, komo ta yama e kos ei ora? E koleganan tin ku hasi algu pa nan siña traha bon ku otro, mi no ta akorda e nòmber mas. Mi sa, mi sa duna lès. Team building, ate kos ei. Team building, si. Mi ta duna lès di etikèt. Oké. Pero mi duna lès di etiket di un forma hopi diferente for di normal. Paso mi por siña bo kon bo tin di pone bon tin mas di traha brùg ku bo for di hopi ku chu. Bo no mester hiba bo kabes na e tayo sino ku e forki na bo kara, te einan bo a mira e deu. Bo komprondé? Paso mi duna lès di etiket anto bo a mira deu. Pero mi manera di duna lès di etiket ta enfoká, mi ta bisa nan wak, mi tin mi buki di etiket. ku tin tur e reglanan den dje, pero si bo sa tur e reglanan anto tòg bo no stima bo mes, bo por kome masha nèchi na mesa pero tòg bo ta sigui di ta un hende desagradabel pasobra bo no sa kon pa stima bo mes. Awor si nos drenta un ratu den wak pasobra bida kada kos ku bo hasi ta un ròl ku bo ta hunga. Ora ku mi drenta den mi outo mi ta hunga ròl di shofèr, ora ku mi bai trabou mi ta hunga ròl di e dunadó di servisio. Anto kon nos por hasi pa bo hunga e ròl ei Di e mihó manera posibel ta di krea un obra teatral den e kompania, ke men ban bisa ku Tele Kòrsou tin diesinku hende. Anto mi ta bisa ban krea un obra teatral. Anto yori di un forma konsiente tur hende ta hunga un ròl, anto su siguiente dia ora bo bin tra bo ta bisa, ey, laga mi hunga e ròl aki. Bo ta haña un espasio, bo ta haña un oportunidat pa fiha di un manera kompletamente nobo riba retonan na trabou, anto bo no ta tuma kos personal mas. Bo sa ku e ròl bo ta hunga, bo ta un aktor bo ta na e momentu ei, anto bo ke hunga e mihó ròl ku tin. Ke men e ta un ekilibrio entre lès di etikèt, bòdi lèngwech, kon pa komuniká, b'an atrobe, mesun kos b'an ta mas lif ku otro. Ha, anto e rei huntu nos ta krea un ambiente hopi mas agradabel. No, Keme, tremendo. keme nos un papi riba e kos ei, pero bagara mi si. Sí, tremendo. Paso ami ama kuminsá pensa riba e posibilidatnan akinan. Sí, mi tabata, Paken- antes mi tabata duna les di etiket pa pa Toeristenbureau. Sí. Anto mi ta bisa nan, wak, ata e buki aki, ku tur e reglanan den dje,

Wanneer we een een begrafenis hebben, komen mensen je een hand geven. Iemand geeft je een hand, maar zijn ogen staan naar de andere kant. Dat kan niet! Te menti hasta den mi show. Mi ta duna les di etiquette. Ora cu bo duna wende un man, no dun'é un piscá morto, dun'é un man firme, no mucho fuerte, dun'é un man firme, wak-e den su cara, dun'é un smile. Awendia hende ta duna bo man, ami ora wende duna mi man, no? Duna mi man, enton no wak mi, mi ta keda tene nan man.

Nan tin tias tun cos ta si sneaky. Sí. Anto anto land e man mane un un Taki así. un paña muha den bo man. No, no hundo un man firme no. Sí toch? E ta Dama mustra tambe mester pa dunu e ta man. mustra cu bo tin wesi lomba. Juist. E ta mustra cu bo tin karakter, e ta mustra cu cu bo ta consciente di ken bo ta. Juist. Anto bo ta consciente di e forsa cu tin den bo. Mi ta ayando mi tin cu bisa, pa straña cu bo zona mi no ta aya hopi pregunta, pero mi ta aya masha hopi elogio pa bo. Oh, masha danki. Mi Mi ta ta aya scribi hopi honra. elogio.

Brucha di ekela aserkami, brucha ta kuantu aña pasá? Sinkuenta aña pasá tòg? Brucha aserkami anto e di ku mi, sí, tin hende ta bisami ku e trabou ei di presentá na televishon no ta pa mi. Mi di ku n'e tende ki, si Papa Dios a pone e deseo ei den bo kurason, anto nos ta bai p'e. Nos ta a inventá yen kos loko. Por ehèmpel, ora e traha un kòktel. El a traha un cocktail special pa mi, anto el a yama e cocktail Cave Woman Cocktail. Paso, te mi ta ama así, mi ta un poco brabo. Wow! Danki broertje. Broertje bo ta den traha mi bolo pa dia diesun di september, an? Caress tiene que sa si bo sa imita hobennan tambe y nan forma di baila. E ta un bon idea. Mi tabata traha propaganda pa Centrum hopi aña pasá. Anto den dje tabata tin un mucha ku ta bisa, Mami, e aña aki mi ke selebrá mi fiesta ku un happy hour na banda abou. Nos ta invitá Terrence sa John Daly.

Bo sa tin un otro cos cu mi ke bisa tambe, mi no ta un hende cu ta bay critica hoben, paso ta mucho facil, si bo ta critica e hoben, para pensa un rato kico abo a haci pa aporta na desaroyo di e hoben, paso bo por sinta mustra bo dede, pero ki bo aporte tabata? Bo aporte na, no na esun hoben, sino na e colectividad di e hoben. Kico nos a haci? Si bo ta mira cu nan no ta haci loke bo ta sinti cu nan mester haci, anto tabo un siña nan. Bon duna nan e atencion. Bo ta haña un yu, anto bo ta dun'e su tablet, bo ta dun'e su telefon, bo no ta dun'e su atencion, anto despues ora e haci rar, bo ke mustra dehe di riba dje tambe. Mi ta defende hoben. Lihé. Sí, mi ta haña ku mi ta pensa bèk tempu ami tabata hóben. Anto mi mama tabata rabia ku mi tabata protestá. Pero ai mama Weitje, mama bo sa. Tremendo. Bo sa imitá, esaki no ta di televidentenan, pero mi sogra mai bin kai riba e pigi paso últimamente hopi komedia na Kòrsou, mi ta ripará nan ta imitá polítikonan. Of nan ta imitá hendenan di Sarando la, u sa. Abo mi no a nota e parti ei. So abo ta, bo ta, bo ta bai mas bien den un personahe. Personahe den sentido manera un, un señora latina, un, un hulandes europeo ku tin su style típico di papia. Anto e tin su motibu, no. Por ehèmpel mi ta kuminsá hopi bia mi show awor aki e bia aki no. Mi ta kuminsá mi show ku e makamba, anto e makamba ta bisa, Ya nu dat Bonaire grou, nos ta knij e land esonder de zon, so lo yuli Boniani e grou no moet lera aanpassa, niet waar? Anto tur hende ta rabia ku e makamba. Anto despues ta bin Susanita. Awo mi ta bisa, Oke, bo a rabia ku e makamba, pero kon abo ta trata Susanita? Anto mi ta kere ku mi no ta drenta den riba un polítiko, pasobra e ta bira un kos personal. Miéntras ku e mensahe ku mi ta spera ku Papa Dios ta permití mi di duna, Ta colectivo. Tampoco mi no ta, mi, mi tambe ta siñando di ta mas amabel. Tur dia di nobo ta un oportunidad, especialmente un hende grandi. Un hende grandi ta mas slow. Para ke ato scuch'é no? Dun'é e momento bo, you, you acknowledge, ha? Como ta bisa acknowledge na Papiamentu? Bo ta duna, bo ta duna e hende su balor, no? Sí, e reconocimento, toch? Sí, e un reconocimento cu, cu un alma tin einan, anto. Anto, para kiet un ratu no, un hende grandi kuminsá papia ku bo, Rustig! Siti un hende grandi ta kore riba kaya, anto e ta mas slow, Rustig! Dun'é su espasio! Sí, mi, mi por, mi por stòp di bisa ku nos mester ta mas kariñoso ku otro. Un deseo hopi grandi ku mi tin. Sí. Hopi bon. Anto, esei tambe ta bira parti di e Wonder Moon Show naturalmente, paso si bo ta bai e show Claridad, Carrasco mester splika ku e idea ta eh, pa durante de show aki boña klaridat, kòrda ku tin e game show tambe, e game show, ehm, si nos por bol'e wak e karchi di e game show? Esaki ta bo karchi di entrada Aha, de Kamara Tainan, no? si. Tene bo? Anto bo ta haña tur e numbernan ku tin riba dje, anto nos ta hunga wegi number, anto ora ku bo karchi yena bo ta bisa klaridat, Klaridat. anto bo ta haña Bo bo ta gana premio, bo ta haña, obliante. bo ta haña un eskultura regalo Juist. komo premio. Awor Kares, karchi nan, bo a bisa mi delanta ku karchi nan ta limitá, pero unda si por e karchi ainda pa nos bol'e menshoná promé ku nos yega? Normalmente mi tin un presentashon mas grandi, pero esaki ta mas bien un, entonces ta mi aña mi ta selebrá, ke men e kantidat di karchi nan ta limitá, bo por haña nan na Sentro di Pago Tú y Yo, na Serulora, Santa Rosa ku Gosiweg, Anto se camina sinku binti, dieshete, cuarenta i seis. Ta ripiti e number, sinku binti, dieshete, cuarenta i seis. Ta manda e carchinan via app mes. Hopi bon. Pues televidente, fok di akinan mi tambe ta haci e invitacion pa Carrez pa bay e show, paso mirando cu no ta show di Harry so, E ta show di aki definitivamente si, bo ta pasa grei tambe, tin e mimi bifèt, pero importante mi ta haña pa e loke e ke logra, pa hende haña klaridat. E mes a haña klaridat den su bida di diferente kos, ku el a pasa den for di chikí, den famia ku su mama, despues kon e mes a. Kosnan ke ta konfortá riba e kaya, manera ke lo a splika kon ta ripará kon e nan ta para pa otro òf nò, kon e nan ta atendé ku otro. Anto ta importante pa bo ta mei klaridat, pasobra bo sa kon bo mester dje. Ta men importante. Mi ta kere mi ta laga pa abo, Caress, invitá e nannan un bia mas, promé ku nos sera, abo ke bo ta wak na e kámara, bisa nan kiko nan ta bini. Anto. Ehempel, nan ta biga participante na e show tambe? So wen bo a puntra mi cosi, bo sa? Bo ta bay yama na mi dilanti cu cos? Wen bo a puntra mi cosi? Tiene cu conoce mi bon cu no ke perde show, cu ta ti hasta yega un tin ilat pa nan por sconde patras pa mi mira nan, paso bo sinta dilanti, bo ta den. Pero di un manera agradabel. Mi ta, mi ta ridiculisa ningun hende, nos ta pasa dushi, nos ta pasa gezellig. Anto, E energia ta ta algu pasobra manera ora ku bo bai jazz por ehèmpel bo ta sali fi jazz òf un otro un evento un kaya kaya bo ta sali fi dje nan anto bo ta keda un par di dia riba un nubia tòg anto ta e nubia ei mi ke krea un nubia ku bo ta sinti bo dushi ku bo ta sinti bo animá pa sigui komparti e mesun energia ei pa nos por ta mas nice ku otro. Promé promé konosera tòg rápidamente asina, mi tin ku kontestá, mi tin ku hasi esaki, den un televidente di Aruba, e ta puntra anto, el a pone tambe anos, no? Anos a boso. Anos di Aruba tambe lo haña e show pa mira? Ya, heel grag, lo mi ke bin Aruba, pero m'a purba hopi diferente kaminda pa mi por bin Aruba, pero e no ta bai. Es mas. Mi mes ta skibi. Tanchirina Rina Penso ta e persona ku hopi bia ta dirigí mi, el a siña mi asina bon ku awor mi ta durf di kana ku mi obra sin ku Tanchirina mester guia mi mas. Pero hendenan no ta para ketu ku si bo mes ta skibi, si bo mes ta kanta, si bo mes ta traha bo eskultura, bo mes ta traha e idea di e weganan lo mi tin mester di un agente pa. Organisa pa mi. Ki men e persona na Aruba lo mi bisa si a boso kier pa mi bini Aruba manda buska mi di biaha ha lo mi tei manera un bolo. Mi ke bisa un kos tambe bo sa ma nase na Kòrsou pero ma bin haña sa ku mi ultimo presentashon ku ya ma supera ku tambe mi tin hopi gana di bin presente na Aruba pero mi no por haña un agent ku ta dispuesto na organisa e parti ei pa mi anto den dje mi ta kanta Di West Punt di Colorado, e lugar ki tin su nomber. Nos nan conoce to, di Jossie Brocker. Anto ora mi canta e cancion ey, mi ta yora. Mi por canta atardi y sinti mi contento, pero ora mi canta Di West Punt di Colorado, mi pais, mi ta yora manera mucha kens. Ke men, mi ta tin un luna dia como a baby Baruba, mi lombrishi ta dera na dos pida! Mi tin hopi gana di Aruba, manda buska mi, manda buska mi. Mi ta komprende pakiko e televidente esei m'a kompartí den nos pausa komersial. Mi ta komprende pakiko e televidente ta skibi ku el a yama e kos habrigheid wèl, ke ta gusta bo habrigheid. I mean, habrigheid ta e, ta kon nos a deskribí habrigheid? Honestidat? Sí, e forma habrí ku bo ta, sí, honestidat, sinsero. Si bo ta habrí sin pretendé, bo tin ori tin un. Pasobra bo scribi e cos aki, esei bo ta. Bo ta un hende hopi honesto pa bo bisa cu ora bo canta e piesanan ei, pasobra bo ta identifica bo mes cu ne. Tin hende por tuma mi na malu, bisami mata yu di Corsou bo ta, pero ora mi bai Aruba, nan ta bisami ho, loca res bo no ta yu di Corsou ta, yu di Rubiana bo ta. Awor tende un ultimo cos. E nan ka punta tokante preis di karchi, e karchi ta shen binti florin, si nos por pase post ora rat atrobe, oke, e ta shen binti florin, anto wak si kiko ta inclui, e ta inclui pues e one woman show, e ta inclui e game show, e ta inclui live music, e ta inclui e mini buffet, anto tur esaki na La Hacienda Olivia, La Hacienda Olivia ta un sitio masha great mes pa bo sinta bou di palo fresco, bo ta sinti cu bo ta sinta echt den. Mane un finka no ta un finka ta si un finka tin besia bibu rond di bo den nan stalnan ta un lugar masha great mes fresku tambe si hopi fresku dushi mi kier menshona tambe e musikonan ku ta bai toka ta Roslin Bey ta e kubanonan Roslin Bey ku Ernesto Paz ku a toka ku mi ultimo bia tambe tur hende sa ku nan ta fantastiko nan ta entertain pasobra mi tin bai kambia paña tog ator mi kambia paña nan ta sigui entertain. Despues ku show kaba tambe nan ta sigui entertain anto e biaha aki nos tin Tio Ali ku Eric tambe ku ta bin ku un sorpresa na final. A Tio Ali Tio Ali bo tei mwah. Mas hende ta skibi aki nan ta skibi Caresta un hende autentico e ta gewoon autentico. Awor e ultimo pregunta prome ku nos sera awor si paso bo mama mi ta kere ta p'esei a Shoki ta punta esaki bo mama tabata treta op hopi ding sendo por harte. Sí. E tempo ei ta sendo por harte abo mi sa cu ta situacion a pone asina pero abo ta presenta na diferente caminda. Por ta na un compania, por ta na un patio habri, na universidad. Na museo di Corsou. Sí. Asina la Olivia. Awor e shon aki tin gana di sa. Bo ta kere ku ta nesesario pa Kòrsou tin un teatro nasional atrobe, anto si bo ta kere ku promé ku aña binti trinta Kòrsou lo tin e soño ei lo kristalisá? Pero nan no sa ku nos ta den haña un Tanya Cross shonan. Dios bendishoná Tanya Cross. It's done, it's done. Tanya Cross ta trahando nos teatro nasional, anto Si tin un hende ku nos por konfia riba dje, sera wowo konfia, it's done, it's done. Nos tin no di diskutí mas. Anto asa ku e finansiamentu kaba? Sí, nos tin no di diskutí mas riba e tema unda, na kiko, no, it's done, it's done. E shon aki ta bihín ku tur su amor, su pashon, su dedikashon i ke men di nos no por pidi mihó. A ta un klaridat ei ku nos por kompartí. Tania Cross ta un klaridat. Kagas, masha masha danki mes ku bo ta tuntu ku nos den Punto Final awe nochi. Masha danki bo tambe. Mi tin ku bisa ku mi mes a siña hopi di bo. Mi tambe a haña klaridat, pa mi mira sierto kos di un otro manera, ke men e ta duna resultado. Masha danki, mi ta apresia bo profundidat. Mi ta haña great pa nan bai bo show, pa nan pasa mesun kos ku ami a hasi. Danki, masha masha danki. God bless you. Pasa un bon anochi. Anto spera ku ofiente be wak bo show. Selebrá huntu ku bo tambe bo sesenta kumpli año. Paso ta esei ta. Selebrá alaves gosa, kome dushi, hari i haña klaridat. Balia. Danki. Balia tambe. Lo tokante ku bon músika. Thank you. Feliz Masha masha anochi. danki. Mwah! Televidentenan tambe masha masha danki mes pa e diferente ehm, nan tabata e biachi mas tanto elogio naturalmente ke mi hopi hende bisando kon grei tan daña karas ehm, bisando tambe ku ehm, e ta e ta hopi habri e ta hopi eh, sincero ehm, manera e ultimo aki autentico ehm, asina ta berdad nos a comproba esaki via di punto final tambe danki pe atencion pasa un feliz anochi.